Salam eziz agzalar! Bu günki wideomyzda men size täze gelen Zairmi smart sagadymyzyň nähili telefona çatylyşyny, içinde nähili funksiýalary ýerine ýetirip bolýanyny görkezmek isledim. Bu sagadymyzyň rozowy we gara reňkleri geldi. Başga-da içinde

Sagadymyzyň şular ýaly öz ýüzünde beýlekileňki ýaly ýüzüniň oboýujyklarynam üýtgedip bolýar. Şu şekilde her hili oboýujyklary bar. Içiniň funksiýalary açyk-aýdyň hemme funksiýalary görkezilen. Temasynam üýtgedip bolýar, ullakan görnüşde temasynam üýtgedip bolýar. Ilki bilen şular ýaly nastroýkasyna girýän. Biltuzyny açýan, biltuzy şu wagt açyk halda dur. Telefonymyzdanam

Biltuzdan şoň çatyrly sagadym, telefona çatyrly Biltuzdan. Her bir sagadyň öz programmasy bolşy ýaly, bu sagadyňkam aýratyn programmasy bolup durýar. Eger-de programmasyny biljek bolsaňyz, öz kitabynyň içinde şular ýaly Kitapjygynyň içinde ady ýazylgy, ýa bolmasa-da şu QR koduny skaner etýäňiz, gönümel Play Marketden adyny çykarýar, ýa-da bolmasa şu taýda atjagaz dur, Rdfit diýip, Play Markete ýazsaňyz çykarýar. Mende gönümel skaçaýt edilen dur, Rdfit girýän. Moý şu taýda. Zaýyrmy, gönümel, çatylan diýip görkezýär şu taýda. Bluetooth-dan çatan badyňyzda öz haýsy programmaňyz bolsa gönümel şondan çatylýar. Sagadymyzyň çatylyşy şu şekilli. Gaty bir kynam däl. Indi Biltuz bolsa bu sagatda üýtgeşik tarapy nähili? Biltuzda gepleşip bolýar bu sagadymyzda. Jaň gelse, zat etse şon ýalak telefonda gepleşip bolýar, sms görkezýär. Şu taýda özüňem içinden jaň edip bilýäň. Kontakty bar, gönümel hemme zady geçýär, aýdym diňläp bolýar. Telefonyňyzy, zadyňyzy tapmadyk ýagdaýyňyzda şun ýalak gözledip bilýäňiz. Ylym sagadyny tapmalyk ýagdaýyňyzda gözde tutulýandyr. Başga-da şunuň içinde ölçeýän sport hereketleri bar, dürli şu taýda ädimiň, başga-da futbol, basketbol näme sport hereketleri ölçeýär, hemmesi bar. Onsoň. Budilnik gurap bolýa. Gönümel kontakty ba aýdym diňläp bolýa şu taýda. Surat surat nähili muň özünden surat alynokda prosto upravlýaýt edip bolýa. Bu sagadyň özünden hem islendik kişiňe jaň edip bilýäň jaň gelende alyp gepleşibm bolýa meselem a birine jaň edip görkezeýin açyk aýdyň hemme sesi gromkosty zadam gowy eşdilýä Gromkoştini zaddan öz içinden peseldibem bolýa. Şu şekilde özündenem jaň edip bolýa. Başga döşdaýda oturyş-turuş ýagdaýyňy ýatlatýan uwdemleniýesi bar, sms gelse görkezýä, ýürek urşuňy ölçeýä, dawleniýaňy, kaloriýaňy, feýsbuk, twitter, watsap hemme uwdemleniýeleri bar, içinde dilini üýtgedip bolýa, öz nastroýkasynyň içinde ýarkissi bar. Sagady, sagady nähili, prosto programmadan çatman diňe biltuzdan çataýan ýagdaýyňyzda. Şu taýda Çasy diýip bar, öz içinden wagtyny, şu taýda düzüwş wagt, wagtyny, sagadyny öz içinden nastroýkasyndan düzedip bilersiňiz. Başga-da ýarkosti bar şu taýda, ýarkostini has gatysyna, iň soňkusyna goýmak zarýadyny köpräk iýip biler, şonuň üçin orta şekilde goýsaňyz has gowusy bolýar. Başga duş taýda melodiýalary we her hili sazlaryny üýtgedip bolýar. Duş taýda öz içinde dilini hem üýtgedip bolýar. Her hili dilleri bar. Haýsy dilini goýsaňyz, türk dili, iňlis dili, rus dili, başga-da her hilek dilleri bar. Üýtgedip bilýäňiz. Onsoň aýdym diňläp bolýar şu taýda. QR kody bar. QR kody ýaňky aýdyşym ýaly programmasyny tapmak üçin skaýner etýäňiz görmeli Play Marketden skaçaýt etýär. Içiniň funksiýalary şulardan ybarat bärde sms-i bar. Sms-ini görkezýär. Bu ölçeýän zatlaryny diňe sagadyň özünde däl, telefonyň öz içindenem dolandyryp bilersiňiz. Meselem, üç taýda EKG, ýürek urşuňyzy, dawleniýaňyz, hemme zadyny telefonyňyzyň öz içinden hem dolandyryp bilýäňiz. Üç taýda moýwa öz danylaňyzy ýazyp, öz hakyky öz danylaňyzy ýazsaňyz, şoňa görä hemme zadyňyzy çotko ölçeýär, hemme zadyňyzy, bärde şagy, dawleniýe, puls, bärde hemme zady görkezýär. Bu sagadymyzyň gysgaça şular ýalak düşündirişi, çatylyşam gaty kyn däl, ölçeýän zatlaram hemme eýleki sagatlaryňky ýalak, ýüzüniň aboýam ýaňky başdaky ýaly, her hilek aboýlary bar. Gysgaça düşündiremizde şulardan ybarat. Başga-da täze gelen sagatlarymyz kän, olaryňam nesip bolsa indiki wideolarymyzda has köpräk laýk goýsaňyz, kommentariýalaryňyzy berseňiz şolara görä indiki nemämizi, wideomyzy şolar boýunça dowam ederis. Indiki wideo çenli görüşýänçäk, hoş sag boluň!